kusvirwa kwandakaitwa nalandlord wangu mutoilet weduwe munongozivawo ndainge ndichiroja landlord wangu nemukadzi wake vanhu vekuti vaitaka kundirwadzisa kuita so kana vakarara vakuita ndaitoziva kuti yangu vachachaya vakuitana zvezvekuda kundisvotesa kuti handina murume pamba paipai ndaikonzwa kungorova maash ush dedikani bebikani yowe yowe yowe panowe panowe ye yeah, amai wangu kani mukundiregerera ye yeah, ndikati yo vanhu vari kutondikwadza ndakakuvadza nenyera vedu vee ndaikuvara nenyera zvekusvika kuva kuti ivo vachichemerera ini ndaitove bhizi pakubonyora ndotobonyora kuti ndikwanise kurara ozi zvakanga zvisina kumira mushe kwandiri beche iri raita kufuta iri kuita churu kuita kakomo kudai sokuumbika zvekuti richifema kudai so richifema kudai so richida atenzi waro zvisinei ininiwo ndaishayawo kuzwa kuti ndoita sei bonyora ndakanga ndisisarinzwe pese pandabonyorera pese ndaitotangidza futi ndakutonzwa kuda mboro ndodiiko zvino bonyora rakanga risisashandi kudzimara ndazofunga pfungwa yekusvika pakutenga bhanana ndomenya bhanana riya ndotanga kuzvibonyora nebhanana ndichizvisa kubeche kwangu kundichizvifaka nebhanana ii weduwe zvakanga zvisina kundimirira mushe raiti akakurwadza so rakanga risina kana kumbomira mushe ah, chinhu chachiya gaizika chinongonaka chiri icho direct masikirwo achakaitwa namusika vanhu zvekuzoti anzi kune zviyi zviyi kuya kuyaka madhirama aya kana nguva yakwana yekuda kusvirwa unonyatsonzwa kuti panapa ndokuda iyo chaiyo chaiyo ngiriki neaitari chaiyo sikukutu chaiyo kwete sinyoro kwete sikukutu ah rimwe zuva mukadzi walindrod wako akazoenda hake kusvondo ndokuti chanzi giving murungu wangu rume uyu aitozvinwirawo hwake doro aripo pamba pake inini ndikati dhuu panapa ndoita sei ndiriwo munhu anonwira nwirawo futi kuti ndibvise nyadzi izvi ndopandakapinda mumba mangu ndokuti matotsi sangu one two three andokuda iso wakutenderera mumusoro paya zvekunzi hanzi murume ndiye anonyenga mukadzi kunyepa unenge usati wada munhu chandaida kuziva ndechekuti landlord vangu ava paunenge wachikwira mukadzi wavo vanombonyanyomukwira zvemhando ipi zvekuti wasvike pakuti nhau dzavo isusu tisina varume takatorara hazvina kunditorera mukana wakati kuti kuti ndiite tsvakiridzo dzangu ndega hwawa hwakanga wamumusoro wandipinda ndini uyo ndokutora kagwishu basket ndokutora katwuito twamunoti tumaguvhu out tuye ini tore brashu rangu nyepedzere kuno kunowaipa ndichishainisa papassage zvekuti landlord wangu anyatsoona zvese zvandakanga ndiri ndakanga ndisina kana kupfeka chinonzi penti dinji ndoraingorembera richinunira nekuko neuko ndokufongora kwandakavaitira baba vaye vaye ndichitoita zvandiri kuita ndiri serious ndakazongoti ndichiti cheu kudai so ndikuona a ah, shasha yastika yakanditarisa ai ndikuita kunge ndisina kana kutombozvinzwa mhata ndadzimisa mudenga idzi kuitira kuti panapa unyatsondiona zve zvekuti hanzi hee varume hee chino chino ka musi iwoyo ndakadzitanha sandakanga ndisingasvikire ndakatora ladha ndikadzisvikira ndakazongonzwa landlord wangu wakuti iyo mwana wakasenga iwe ndozvauri izvi wakashongedzeka ndikati a ah, tingagoshongedzeka ikupiko tingazosvika here kunana madhamu yenyu zvezvekungovharavhara zviya ndakazongoona landlord wangu atokashanura kuti kudaro akutondidhonzera mutoilet yakanga iri pasaidi pake ndikati ko ndeipi koi zvikanzi ashamwari ini ndatopera basa ndikati ah ko imimi pamunozombopera basa isusu masingi tozoita sei munogoperawo basa nei mutori nevakadzi zvikanzi shamwari zvakutotaura izvi dzatonyamba ini ndikutoda kutoisa weduwe ndakati nditarise bhurugwa rababa vaye ndokutoona ee eh, eh. asekuru watozvimba asekuru vairatidza kuti varimo chero hazvo ndakanga ndisina kunyatsovaona vari ivo direct asi ndainyatsonzwa kuti asekuru umu varimo yoh ndakazokatanura zvangu hembe semunhu akanga agarisa ndakanga ndisiri kutomboda zvakawanda zvekunzi romensi chichi ndakanga ndisiri kuzvida panguva iye nekuti ndaitya kuti mukadzi wacho anongogona kuzongotisvikira tichitomboromedzana ndopandakanobatiswa chemba ndabatiswa chemba dai so ndakanyatsonzwa mboro ichipinda ichiti gwikwikwi yakanangiswa kuchibereko chaiko zviye zvekunzi hanzi unochemerera zvezvi unongosina kunakirwa zvekuchemerera unozozviona ndakashinyira ndikashaya kana simba rekuti nditaure kuti ndimuudze zvandiri kunzwa nekuti zvandainzwa zvakanga zvisingatauriki zvakanga zvisinganzwisisike kuti chii chiri kuitika panapa asi chandaingoziva ndechekuti mboro yakanga yatonwa mubeche kudhara weduwe ndakamboita two minutes ndakaisunga mboro irimo chete yaita kakudziirira so kakuita kunge kakunyorowera so hameno zvandaitongonzwa ipapo ndakazongoti koirirei baba vayo vayo zvishoma nezvishoma ndichivakoirira kudai so ndichikoira ndichikoira kudai so pichana pichana noti zviri rafu aa ah, ah, zviri so simple but zvinyatsonaka ndakazongonzwa murume mukuru wokuti tandi kani tandi wondiuraya mai vemumba umo havasati vambondipa zvakadai tandi chiiko tandi wondiuraya uri kuita seiko nhaiwe mwana iwe zvaunonaka kudarika mukadzi wangu ndikati aiwa kani mbomira zvekutaura neye mukadzi wako panapa ngatimboitai zvangu pano zvemukadzi wako imbosiyana nazvo izvozvo zvounozozvitaura wega usuda kuzvinzwa mukadzi wako anoita bhizi rekundiitira noise ndakarara anenge achida kuti ndiite sei nini ndiri single mother anenge achida kuti ndirarama sei zvino kubva nhasi iwe nemukadzi wako panapa makutozondishiyanisa panapa kozishi ainini ndakanga ndatoone hosha isingatomboite hosha iyoyoyo yaitongoda kuti titomborova kana chitwo months ndichirova ndichida everyday ndichida everyday chigara yakanwa right ndokusvirana kwandakaita nalandlord wangu zvekusvika pakunzwa kuti hapana patiri kunakirana toireti zvinhu zvekungoba zvinongonaka